I made a decision ndikati look my friend you choose what you want kana uchida ini wondida nebasa rangu wakandiregedzesa basa rangu randakanga ndiinaro randairarama zvakanaka ndichidya zvandoda iko zvino izvi basa rangu rakura randiri kuita nemaoko am always here pavheranda pako ndichisona kutaura kuti am the mother here saka chandakutadzira apa chii Murume iye akapopota akapenga akadii ndikati ah, i think kana imba yacho ichipera ngaipere for the first time in my life ndakagumbuka zvakapfuurira to the extent yekuti ndakabudisa dhora ndikati shereni rakaexpire here is your, your shereni its now a dollar kana zvichipera ngazvipere akafunga kuti ndiri kunyeba three days later Ndakapinda mutown ndobva ndatanga kufamba nemabuildings ndichitsvaga pekuti ndoseenzera papi ndororamira papi then i just got into this building yakanzi polac house that was the building yanga yakazara matailors ndobva ndangosvika ndikati asikana ini ndotosonawo ndiri kudawo pekusonera vakanditambira nemaoko mairi madzimai iwayo vakanditi aiwa Here is your corner. Chionewo zvokuita. But madzimai haana kuziva kuti mushini wandanga ndiinawo wanga usingashandi. Anina handina kuziva kuti mushini wandinawo wanga wakafa. So mushini wangu wakagadziriswa. Wagadziriswa wakadzi vaibva wandipa umwe mushini wavo. Ah, takutoita like semhuri. vachindisapota tichishanda nemadzimai aya madzimai aya akasvika pakunditi asha shungu yenyu ndeyei ndiye kuti ndinoda kuzova neshop vakatanga kundisapota ndichingosona ndichiunganidza ndaisona ndichiunganidza ndaisa mumamonaki zvikanzi why are you doing that ndikati ndine shungu yekuzoendawo kuno exhibita zvikanzi what do you mean kuti kuno exhibita ndikati kune trade fair kune agriculture show kune inonzi eh, travel expo saka ndine shungu yekuzowanikawo ndiri ipapo zvikanzi wow ndikati e eh. shuwa shuwawo the next eh, month yacho yakateera kwanga kuine trade fair Ndakaenda kutrade fair zvese zvandandinazvo zvakatengwa zvikapera ndokubva ndadzoka ndobva ndatenga mamwe machira bva ndaunganidza the other months later kwakauya agricultural show ndakabva ndaenda ndikatangawo kuonekwa ah, ndobva ndatopedza ndakutoonekwawo nezvikoro chaizvo kusvikira ndakanga ndakuitira mauniform esend ignatius ndakuitawo mauniforms echurchill ndakuitawo mauniforms emurewa mission so ipapo ndakabva ndatoti handichadzokera kumashure so ndakabva ndaprepare the next month kwakanga kwakuya inonzi travel expo yaakunzi mazuva ano sanganai ndakaendawo kusanganai ah, ndasvika kusanganai ndobva ndaonekwa navanonzi vakarikoga kaseke vakarikoga kaseke vakasvikonditi ko ndiyani kwanoita izvi ndikati ndini zvikanzi iwewe chaiye ndikati hongu zvikanzi wakazvidzidzira kupi ndikati ah kuchikoro kwataingodzidza plus its something chakagara chingoriwo mandiri zvikanzi saka ukaita ndikakuti ita mashets andinokwana ungatoaita ndikati hongu zvikanzi uye nemashets musi wechipiri next week four akasiyana zvechokwadi ndakaitawo mashets ndobva ndaenda tobva ndanovaratidza he was so impressed with my work Vakataura vakati your finishing your way of making clothes i really like it handisati ndamboona munhu anosona mbatya zviri so neat eh, zvandifadza zvikanzi ndakutokupa order yetourism industry yese i want to say ndopa ndakaita breakthrough ndakapuwa 185 mashirts order ndikapuwa about 120 outfits for ladies ndakanga ndisina account you know, eh, company account kana kungoti bank account chaiyo he assisted me to have a bank account i remember very well kuti he assigned eh, accountant wavo ainzi wamunyoro zvikanzi go with this young girl kucbz Munovhura account womovaudza kuCBZ kuti tiri kutoisa order kuti aone kutenga machira aone kuita order yatamupa. Zveshuwa ndakavhurirwawo account ndikatanga kuita maorders ndikadeliverwo in time. He was so impressed nekudeliver kwangu nenguva. From there handina kudzokera kumashure up to today so ndaenda kumaexhibitions ndakatanga kusangana nekuona kuti ah vanhu vanotenga zvinhu zvangu kunyanya iiu say vip people I'm talking of senior bankers, I'm talking of ministers. I'm talking uh, uh, of uh, even um, presidents of other countries vanouya patai exhibit ndobva ndati ah, how can i also uh, make these cust my customers happy ndakaenda kuzanupf headquarters ndikanoti how do i get regalia of the eh, of ndikini zanupf ndobva ndatora ndatinzi aiwa machira aya akazara mamwe ndaitopuwawo mahara mamwe ndaitenga so vainditokatenga akadai mamwe tinokupawo so ndakatanga kuexhibita regalia including maafrican shirts amuri kuonai and everything else so Zita rangu nebhizinesi rangu rakabva razonyanya kukura pakutengesa regalia. Ndakatanga kuatenda even congress. So ndatanga inini kuchiatenda macongress neavanoti maconferences. Ndini ndaiita queue kudai yemaministers, mamembers of parliament ese pandaiva ndiri paita queue. Ndobva ndatoona kuti ah, ko iri gap iri ndakatoriona ka ende ndiri kutorarama naro so vamwe vanhu vese ava vakuita african attire or vakuita regalia vese ava am the pioneer in zimbabwe wokusona regalia ndichiidisplaya mushop vanhu vachiuya vachitenga thats why if you notice even today Most of my customers inini iVIP because of regalia yandotengesa and nanhasi ndotengesa even national attire. Ini am one of the people wokuti ndakafara zvokuti kuti Zimbabwe taane mucheka wedu. E, chinhu chandaitoshuwirawo kuti dai Zimbabwe taidendifaika kwese kwatinoenda you know nebasa rangu iri ndakavaita an opportunity yekumbodenzwawo in other countries to exhibit uh, their uh, national ngikine uh, or iwill say their agricultural shows wo dzenyika dzavo their international expos i've been to indonesia I've, in africa and i will say almost every country i've been there saka chaizondinetsa ndechekuti how can i be identified as a zimbabwean so chinhu chakandifadza zvekuti kutiwo taane jira redu and if you ameno kana maitawo follow up kuti inini am one of those people wakato modeler and one of the chosen designers akakwirawo pastage nejira iri achisapota kuti Pfungwa yaiswa mukati yakanakisa zvikuru. Chekutanga especially about gender violence, ini ndinoda kuti dai vanhu vagonawo kushandisa zvandakashandisa kuti ndakagadzika murume wangu apa ndikati honaika baba amwana inini upenyu hwamakuda kuti ndirarame handiugone handizvo zvamakandiona ndiri ndinoshuvira kuti dai vanhu vechikadzi vagona kuzvininipisa sezvandakaita Moonesana nemumwe wako kana zvaramba zvaramba hazvifanire kusvika pakuti dai izvo so pamwe ndisina rimwe ziso kana kuti mazino ese aya ndiri mawendi ndakagona kuzvininipisa ndikazviisa pasi pemurume uyo nekuti akanga andiroora so madzimai dai vagona one kuzvidzikisira kuzvininipisa wotaura nemumwe wako zvikuru sei kana anga akuroora it means anga akuremekedzaozve then kana zvaramba madzimai ese ndoda kuvakurudzira kuti hazvinei kuti une mari here hazvinei kuti hauna here mbatya chaidzo dzauinadzo muodrop unongonotengesawo wani wana pekutangira wakutohodhawo nzungu so hazvinei kuti uri kumusha hazvinei kuti uri kutaundi hazvinei kuti uri papi munhu dzidza kuti ndorarama sei kuwacha chaiko mbatya mudzimba dzevanhu uchikorobha dzimba dzevanhu kwete chihure kwete ku, kuenda uchinoumburudzana nevana vadiki unoona mukadzi ezera rangu rinei nda am, am above 50 now ndoumburudzana chokwadi nemwana ane 22 years hamunyare here nhai amai ko chiiko chakupindai hunhu hwedu chimwe chezvinhu chinondibata zvakanyanya kuti vana vadiki vakudanana nevanhu vakuru ivo vanhu vakuru vachidanana nevana vadiki chirudzii hatizviremekedzei nyama yedu iyi inokosha madzimai ngatinyare shuwa here kunzi momzii ndoiziva munozikanwa chiiko inzara here ko kana iri nzara maoko hamuna here hatishandei madzimai tirarame babasa akawandisa ekuita kana kutsvaira chaimo muno mutaundi munotsvaira mashopu evanhu wachikupa chouviri uchitowana kuraramisa mhuri kune avo vese vari kuona eh, mbatya dzangu ndinowanikwa pa 60 speak avenue corner speak na first street opposite base stores then kune vese vanoda kunatsoona mamwe emaproducts angu amon ndine facebook page yakanzi ashawa designs then even on my own personal page yakanzi rose vambe ndinowanika zvakare even painstagram then kune avo vose vanoda mbatya dzangu dzavanenge vaona ndinotumira neDHL ndichiri kuita zvokuti ndinoda kuti zita rangu risasvibe ndinonatsopeka ndotanga ndaratidza munhu ndoratidza vhidhiyo ndichirongedza zvinhu zvemunhu kuti agoona kuti chinhu chandamuratidza ndicho chaarisivha nekuti ndakanzwa kuti izvo zvenyu zvemazuva ano izvi vamwe vari kuzopedzisira varisivha chinhu chisiri icho chaakahodha saka ini ndinobva ndabvira pakuita vhidhiyo Munhu achiratidza nema colors acho ndomupekera chinhu chake ndosila nema color neona kuti chinhu changu chatakurwa sei ndomeka sure kuti chasvika kwachiri kuenda. Uh, so far I only have this shop for one reason our economy hasn't been all that stable I've noticed kuti kune vanhu vakawandisa vari kunyura nenyaya yekuda kunzi ashava vane mashopu 4 Ashawo wane mashop 5. I will not give names but I've, I'm 24 years in this business ndichiona kuti vamwe vanhu vanonyurira papi vanonyurira pakuda kukura zvakanyanya kunzi ah, achava neshop kuvicfos achava neshop kuairport but my expenses eku air shop yeku airport akafana nema expense eshop yepano akafana nema shop saka inini ndakazo calculatawo ndikaonawo from history yema business aiva munyika muno we only used to have one barbers but people used to come all the way from mutare vic falls and even name it any city of this country vanhu vachiuya mubabas so i copied from that kuti aa ah, ah, sometimes it's not about having branches but it's about you kuwanikwa panzvimbo munhu ngaazive i receive customers from all over the world vanenge vaine address yakanzi ashava design 60 speak avenue so sometimes i want to actually to encourage other people kuti even if Ukanzi business riri kufaya, having branches, having shops is not business. Ziikanwa pauri and maintain. Business rangu from when I started ndakatanga ndiri one man band. Then in the, I ended up uh, ndichiita subcontract other tailors mandaishandira. Iko zvino izvi I employ full time vanhu vandotoziva kuti everyday they come to work vanogeza vachiti takuenda kubasa kwaashawa ndine 12 people vandodhila nawo everyday inini i think what, have, what has made me unique is ihave never done zvinoita vamwe vanhu zvekuti nekuti business rakura vanotanga ku

design something first for myself and walk around kana chiri chevanhukadzi ndofamba ndonzwa kuti vanhu vanoti kudii ndozochimanufacture chakawanda i don't just design chinhu chekuti ini pachangu handipfeki so most tailors and designers vanoita zvezvekungoti chero ndasona

You know mapfekero aunoita nepauchafamba anofanira kutaura kwawabva kwaunoenda nekwawo neupenyu hwako so most of my designs ari munomu ndinati eh, ma decency designs chero chikava chemwana chinofanira kuti mwana iye afile comfortable pane vamwe you never bump on a bum shot here You will never bump on a short skirt here. Those are my kind of designs. That's why ucho, uh, eh, my business also rakanti kurei kunyanya kune vanhu vanoita marooro, VIP, vanhu vanoita mafunctions and also because of the demand of customers ndakuita ndakustoka

ngoma chaidzo mbira and anything that you may think of zviri related to african ethnic way unozviwana munomu so basa rangu iri nekukura kwaro macustomers akatanga kuchiuya muno mushop ndaapano apa so i discovered kuti ah, the request of customers dzimwe dzacho zvinhu zvekuti ndanga ndisina kumbobvira ndakazvifungidzira saka nenyaya yekuda kuchengetedzawo macustomers angu i thought of uh, trying to kuti iwe uh, souvenir center because of the zvinhu zvandaibvunzwa nemacustomers and also as i grew up in that in my business ndakaona zvinhu zvakawanda zvaibvunzwa nemacustomers kuti ndinotofanira kuti ndizviite wazviwane pano nekuti ndaizombopedzisira ndakutanga kuchimhanya kotsvaga zvimwe zvinhu saka iko zvino izvi ukauya munomu unowana kubvira jewelary yacho yekupfeka whether uri murume or uri mukadzi unoiwana mabhidzi unoawana

zvinhu zvese zviri munomu zvinoenderana neafrican theme yangu yandakatangidza hosho dzirimo futi ngoma chaidzo dzirimo futi bute chairo chairo so now nekukura kuri kuitawo business rangu ndakazoona kuti nezvimwe zvino request because im like sort of pacbd center ndakaona kuti even matourist chaiwo

African ethnic way is concerned. Uh, inini uh, as I joined this uh, business field at first I used to think kuti hazvina kana nebasa rese ndezvevanhu vane mazikambani mahombe I remember very well kuti ndine time yandakainvitwa nezimtrade vachiita a workshop ndakangoti ah, let me just go but this is not for me i've attend all the workshops dzinoenderana nemasmes i'm also registered i also uh, pay my bills ezimura e, e, e, so ndinoda kuencouraja kuti masmes ngatisatyirei zvimwe zvinhu kure zvinotokukanganisa for your own information I was in Netherlands through Zimtrade. I was in Swaziland through Women Affairs. My SME awa affiliated kune zvimwe zvinhu zvese zvinoitwa. Ma workshops ese andinoatenda anoitwa nema ministries edu kana tinenge kuti ne government ndinongo encourage kuti wadai waattend. I'm now very confident handizeze any platform I can sell to any president because handina chandichatya through trainings dzatinoitiswa nemaministries nemaorganizations nemawomen groups so ndinongoda kungoencouraja kuti madzimai mukanzwa chinhu svikaiwo muone kuti zvinobatsira sei my brother i can walk in any platform handina chandinovhunduka because of all the workshops dzatinoita go through